ve Johan dal nga Johan dal nga Johan thongtha dal nga cang le cang li le cang le cang nga ka re lai biatak kan chim na ka bia thei i ka thlatu kha a zummi po cu zungzal nunnak a ngei ama cu bia ceihnak a ing lo a ing lai lo sihmanhsehlaw thihnak in nunnak ah a lan cang Biatak kan chimnak mithi nih Pathian Fapa aw an theih i a thimi paoh an nun lainak caan kha a ra lio i a phan cang. Halleluja! Lan mithi nih iti mithi nih Pathian Fapa aw kha an theih i an nun lainak caan kha a ra lio i atu hi a phan cang ee ka ti. Johan angan panga gulme Johan angan panga an me kule li kule nga chung si le ve ka zo na pakhana a thim mi chu biata kan chim na biata kan chim na kan bia thei i a ka thla tu kha zu mi po chu zungzal nun na an ngei ama chu bia chei nak ing lai lo siman selo thi nak in nun nak al lan chang atu kan tluk liu hrim hrim ah hin zungzal nun nak kan ngei Jesuh kan Pathian bia kan thei sia cun You have eternal life. Now, if you believe in Jesus, hallelujah. Mm. Le atu pakin zuzal nan ngei mo asinatin ve asia chun na ngei tatak mo na ngei mi he ve na ngei tatak asina ke na ngei a ngei tatak mi na sina ke zei din da langtar ti mi he a chu chu chana van i ro ka du ve Jesu ne hin

A mi cu kan hal hna cu te nan theih lo sual ah nan nih zak sual la. Ve ahote pawl dah thawhter na timi cu kan hal hna lai lo. Keiman nih van chim ko la. Pakhatnak cu aho dah thawhter te ahcun nu he nu fapa nu he nu kan timi cu enke ah enke sikul me enke

Jesuh nih a thih i Jesuh nih a thawhter ve. A pathumnak cu ho na si tiah cun Lazarus a thi i Jesuh nih a thawhter ve. Pathum si ko me? Pathum si i Jairus fanu hi ngakchia si. Jairus fanu hi ngakchia si. Macun nume nu fapa hi tlangval si mino a si. Mino si.

Thlarau lei ah mithi kan sinak kong ah ṭial. Efesa dal nih cang khatnak ka ra lai. Han ahcun nawl nan ngaih lo ruang le nan sual ruang ah thlarau lei in nan rat thi tiah ti.

Romdal thum Romdal thum ka rel lai Romdal thum congpre cong hninak le congpre cong thumnak ka rel lai a ve a dongnak tam te ka rel lai au man thleidan ding a si lo zeicahtiah mi vialte cu kan sual i ceu ko i pathian sunparnak kan bo kan bo i ceu ko tiah ti au man thleidan ding lo ti nangmah zong mi sual keimah zong mi sual le vawlei cung mi vialte mi sual a si i le sualnak ruang ah cun ve thlarau le mitthi lawng te kan si ti hi Baibal ca nih kan cawnpiak rom dal dal rup cang kule cang cang kule cang thum rezo sia cun sualnak man cu thihnak a si ti cu cucaah cun mi sual kan si caah khan mi vialte mithi kan si ti hi ve Jesuh nih a thawhtermi pathum nun zo ah hin ve fiang tin a lang mi cu si Cucaah cun upa zong khi mitthi macun ngakchia zong mitthi macun ve mino zong hi mitthi thlarau le ah mitthi lawng te kan si ti hi a langter le asia cun ve minu hi kan hermi hi ve alo cia lo alo cia lo chu mu a zawmi hna nih an hermi cu zan si tiah cun a zawmi nih an hermi cu

Cucaah cun thlarau lei mithi kan si caah khin Pathian nih a Upa Jesuh Khrih kan pemi nih kan herh tuk ni kan pe. Asinain ve Sailo nih phu thong ṭha a chimmi voi kha ka, ka theih i amah taktak tiah ka ruahmi pa kha um. Zei na si tiah cun ve thong ṭha chim ah ka kal lengmang ti ka kal lengmang le chungkhar in kal tikah thlacam a cahmi cu fimnak an ngei ding an rum ding rian in ngah ding thlacam a cah le mong ti an fannak in pathian bia an theih ding thla an cang a cangmi um lo ti thlacam a cangmi um lo ti minung hi kan hermi hi bawipa lo lawng nih kan a kan thei ti hi ve ka ruahmi si kan her takmi hi nung no rat si cu Le thlarau le mithi kan si caah i Pathian nih a ho dah kan pe ti ahcun a Fapa Jesuh Khrih kan pe. A Fapa Jesuh Khrih kan pe. A Fapa Jesuh Khrih kan pe ruangah khan zungzal in ah a co kho ding kan si caah khan Pathian hi kan herh bikmi kan pe. Cucaah cun Bawipa ṭha kan timi hi ti na rum lo zong a Bawipa ṭha. Zeiruat cun na herh bikmi Jesuh Khrih kan pek cu. Zungzal nunnan na herh cu na thi cang caah kan thlarau le na thi cang caah khan zungzal nunnan na ngei kho na ding caah Fapa Jesuh Khrih kan pek caah khin Bawipa hi a ṭha. Vale ah hin ti ka rum lo zungah hin ti ka rum lo zungah kaa tlei ne zeirual ti cun ka herhmi mi zungzal nunnak ka ngei kho na ding caah Fapa Jesuh Khrih ka pek caah hin ve Bawipa sinah kai lawm. Le ve midang ca hin ka thiam lo midang ca hin paul zong ka thiam lo sihmanhsehlaw ka ce ne zeiro cun ka happy mi zungzal nuna ka ngei khona rin ca fapa Jesuh Khrist pe ca hin kai lo i ka happy mi ka thei tu hin ka pathian si e ka pathian ni hin ve zungzal nuna ka ngei khona rin ca hin a fapa Jesuh Khrist kan pe le Jesuh nih a thawhter mi pathum kong kha ka van pek ṭhan lai i Jesuh nih pathum kha van thawhternak tikah hin zeidah hmaan tiah cun Jesuh nih a bia hman. A bia hman. A bia bak a bia bak in a thawter kha ve kan rel piak tu hna la mu ve a Bible cang te kan rel piak tu hna la zai fanu a thawternak kong kha ka rel lai Luka dal riat Luka dal riat mu Luka dal riat cang som thum le cang sawmma le cang thumnak ka rel lai a thi ko ti kha an hngalh caah a ni a chuak sihmanhsehlaw Jesuh nih a kut khan a vun tle i tho tuah ka fanu tiah ti a van au i tho tuah ka fanu luat tiam nan ti le Jesuh nih tho tuah van ti le cangka khan mami thi nun cu a hung tho Nangmah le keimah thlarau le mithi kan si lai ti nunnak kan ngei khawh na ring caah Pathian nih amah ni cu zeiticun a bia a si. Jesuh Khrih nih vai lamtah lai keimah sualnak caah thi cang tiin na zumh si ahcun atu zongah hin nangmah cu thlarau le ah nunnak na co. Hallelujah. Amen. Jesuh bia ah hi mithi zong nih an tho an theih tikah hin an tho. Jesuh bia hi a dam lonak zong an theih tikah hin damnak an hmuh. Pumsa duhnak nih a ṭem cawnmi hna zong nih khin Pathian bia hi an theih tikah hin luatnak an hmuh. A ngechia mina a lung a kuai mina zong nih Pathian bia nih an theih tikah hin lunglawmhnak an hmu. Pathian bia theih hi a biapi tuk. Pathian bia theih hi a biapi tuk. Le Jairu fanu nih khan Jesuh nih tho tuah a van timi a theih tikah hin Jairu fanu cu a tho. Nume nu fapa zong kha nufe nume nume nu fapa le bang cu ve a thi cang a thi le ve thlan mual ah maw ve ve gravel se plus ah khan an rat pi lai le cu nan theih bantuk khan lai le cu ve a thi mi hna lai le cu a thi mi hna ke ruakkuang in an zawn ruakkuang a ve kan fali hna cu mitthia tha mi nan hmu bal ma nan hmu bal lo ti ko

Anih cu nume nu fapa hi pakhat te lo fapa ngemi si. A thi cu an ra zawn le lampi ah khan nume nu cu aw ka fapa khui ka dan na kal lai tiah le a van ṭap lio khan Jesuh nih a hmu a hmu le a ruakung cu a a tong i a dirter hna. A dirter hna i Jesuh nih a timi cu tlangval pa tho tuah kan ti tiah van ti le Jesuh bia theih i ve nume nu fapa cu a tho. Halleluja! Lazarus cu Lazarus cu a thi hnu ni zel a si cang tiah cun fir a dak i a si cang. Background ve sentuahnak sotu cang nih cu a thi hnu ah fir a dak i a si cang ni li si cang. A nang tuk cang lai tiah an ruahmi si. Asinain Jesuh nih khan Lazarus cu Lazarus ra chuak tuah tiah van ti lai. A van au tikah khan Lazarus cu ve ruang an tuamnak puan hi zual he khan ve a hung tho ve ka fale hna hi ruang tuamnak hi nan um bal rua lo kan pia ta hna la hi hiti han tuam ti cu amai kha hi tia tuam ti le lazar cu mani a rang um tho cu le matin a van ṭhu le ralzam cu a mak vemi cu firnak ke ni li si cangmi kha ruak zu ruak an tuamnak puan he khin a hung tho a hung tho i Jesuh nih ve a ruak zuamnak a puan kha phuaipiak tiah ti an ti le an phuaipiak i mahka a kal le amah pathum hi ve Jesuh nih a thawhtermi hna cu si le atu ah cu a tlangtar i man chim ka duhmi cu tlangtar ka duh takmi cu atu ka chimmi a si na tho ṭhan bak hi hna pathum hi an man tho ṭhan tikah hin an tho ṭhan bak ti a langhtertu hna hi zeidah a si ka a thimi le a nung cu na dan os ko me taksa in na dang os ko me thlarau le thimi le a nung zong ni kan in dang os ko me asi ma a si kha ve cu ta cun kan zo kyo lai kha kan he ten ok si a asa chana hin kan na lo pa ro ki tia tu me ti kha Jairo fanu a thawhṭhannak kong hi ka van rel tarak. Jairo fanu cu Jesuh nih khan tho tuah ka fanu tiah a van au i a van tho. Le an nunnak cu a hung kir ṭhan i hmakate ah a tho a tho. Cun Jesuh nih ei aw pe u tiah a ti hna. Jainu fanu hi ve a van tho mu a van tho lo si loin Jesuh nih zet i AOP tiah a thimi le nungmi kan i telnak pakhat cu rat cun ve AO ve rawl kan eimi te hi si rawl kan eimi te hi si Rung kan ei mi kan ti tikah hin ve pahnih nih hika zongah kan langhter ka duh. A pakhatnak cu ve aya ta khan sa chia kan timi aphaṭhait aphaṭhait si ko le mirang holh in voihnih si ko ma aphaṭhait ti ka an chim the ko la te aphaṭhait timi ve aphaṭhait food ki sang eh amah khi kan ei mi khi rul kan ei mi te khi ve a chim duhnak a si. Thlarau le mitthi le an nungmi ai dannak cu zei na si tiah cun ti ve kan duhmi te ai dang kan duhmi te ai dang a thimi hna cu nih an duhmi le an nungmi hna an duhmi te khi ai dang cang

Asinain nunnak na kan ngeih tikah cun nan i si khoi kan na lawm lai ti ahcun Pathian duhnak cu na khan naa lawm lai. Le you, after you have eternal life, you have appetite for to do uh, the will of God. Mu, mah duhnak te khi asi. Le ka zon hna le ti nan nung ham ka ti cu ca ca da hin Nan nung ta tak maw ti. Biak in a rat pi zong hi ve zak pi na hi thil si col ai lom ding long te na si da ka ti. Corona lio kha nan i lom ko loma. Kan i phup ko loma kan i rom ko loma. Ah se cun nan nung bak. E ka sune hana pa ni khan corona lio kha pum lo chu mu pum lo le ah ding ko ra pa kan i pum ruang in dakaw kan stress le nikhan hi kan ba si cu kan i pum kho ti lo le nikhan ni ka tha dam tuk ti cu ka u hi nung te tak ha maw ka ti ko na nung te tak ha maw na atu hi ve dumnak te nan nge maw pachin ge dumnak te nan nge maw ti hi ve ka ruang ngai cu Kaw nih ate shilo sai ral la salo ate shin ral an ti lai ve lai kan le sia cun zeri si te cun ve na nung ta mo na ei na ei ta mo na nung ai ve abia le nak cu ka thiam lo sinatin keimah nih ka hngal mi pakhat cu le a nung cu rawl a ei si lo me a nung mi cu rawl a ei

a cimi na hai o ve nangma cu ve nunung le khan arsa tiang na duh tuk le ti lo a ka hin tiang tuk si lo en thiam lo cu thongtha bia chim zong ha nung na ha pakham han tang lo na si sia cun ma khi na nung gon nung lo nang ma te va i check ko ne si boi va si phone na re va thei lo mo la cu ta cun nan nung ngo nan thi ngo I a pakhat ummi cu zeiteteh cu ti nan nung ko na tiin rawl duh na ti lo khi um ko na tiin na pumsa duh na nih an tei tuk cang mu si ha ti lo ka ruah pa i ma zong cu si kho a si lo le num ta tak lo i mo ve ro hi kan pek le mang nga na nung lo na in kan pek le mang sa chu keimah pal si ve chu ma he a chi ko in tv ha ro le pe le mang he Keimah san tlai lo si cu. A thi mi nak thir a thei khupe upu kan ti le mong mi hna he a pawi cu. Eh thi mi hna zong pastor pawl hi san kan tlai lo tuk le a thi mi hna zong hi thir ra chu khupe u kan ti. An nang lo mi cu zei dim thir ra chu kan long phei thiam la. Selum ah cucaah cun Cain fanu cu Jesuh nih timi cu ei awk peng ti ei awk an pek hi rawl ei ko rawl ei tikah khan a na nung bak a tho ṭhan bak ti cu ai hngalh cu hallelujah rawl ei thiam hna usih Selum rawl ei thiam hna usih rawl ei bal lo le pawṭam bal lo in nan um si ahcun ve nge chia tuk khah nu mei nu fapa thawhternak kong No numve nu fapa thawternak ka chim lai e numve nu fapa cu ve a thi i than ah bengkra ve su plus ah an kalpi lio khan Jesuh an tong i Jesuh nih tlangval pa tho tu ah kan ti tiah ti a van tho a van tho tikah ve zeitin a ṭial ti ahcun a luka pasarih canghlei nganak ah ka rel si ahcun mithi pa cu a hung ṭhu i bia a hung chim i Jesuh nih a nu sinah khan a pek ṭhan ti A hung thu pakhatnak a paninak cu bia hung chim cu hallelujah ah bia hung chim tikah cun a tho ṭhan bak ti kan theih cu hika ni thukurat in e hal zong ah lei hlah chim zong ah ve na thei maw ti zong ah lei hlah sialung e Bible study kan nge ton cu kan nge ton dah

ve nan thei ko van ti zongah zei hla selume asinain chei fanu cu a hung tho le eh eh nume nu fapa cu a hung tho le relji bia chim bia chim zungzal nunnak ngei bak ti a langtan cu bia chim ni si cung hlan lio ahcun bia thalong te na chim lu ton asinain atu cu zungzal nunnak ngei mina cu bia tha te na khen chim cang

le hallelujah ti te hna bawipa thluachuai pek seh ti te hna bawipa tha ti te hna silome le ve anmah nunnak kha do ko bia chim tu na te hna ti rum cu sikalome an nung caah khan ngakchin na hi bia an chim le mong cu bia an chim kai hi an thiam lo cu an chim le mong len chon chon le an chim taktak cu Thla hi na cam bal lo si ahcun campi na thei lai lo. Na cam peng si ahcun cam ding na thei lai i ve na piam hmanmi zong a hman lai. Thla kan cam lo tuk tikah hin thla kan cam zong ah hi ti a di cun le mong cu ka nu mawmaw nu kha ve ka nu mawmaw nu dam lio ah khan a dam lo lio ah khan ve Zusia pa he Zoko pa he khin ka nu mawmaw nu leng ah khin kan i ton tha kan cam lai ka ti le ve phun dang ru ti mu ve Zusia pa le Zoko pa tha kan cam le ka thu cam le dai ko ka mawn ka nu mawmaw nu cu dam cang nga mu ka ti le ve ka ka lung chung te ka zo u cu Voikhat cu rocu pa he ka hei kan ṭhu le rocu pa cu tha kan cam le zapi te tha kan cam le ka thu men na cam ka li de kan cam ke lo ma le kha na dai ba ko Bi bia hi na chim le mangwa cun bi chim nan chim lo ka falennak kha ha kan cam lai ti le ve nal on chuan lai ka ti pathin i omat ngai thil lung dang ngai ka ti tu si siang ning khan nan kai nan chim hau cu nan nung sia cun thlacam dong cu ingna bawipa cu ve thil lung cang he duhmi si sina tin na thin lung min khan ve na kai na chim hau cu

Phuchim lio zong he aa min tat tibuah tuah cang. Ka phuchim a ṭha lo tuk ka theih lo. Le hi tin in yo tu na ki phuchim a cun har ngai si. Silung ma. Le ki ma he phung ka chim mi he. Thakhat ah hin voi khat long voi him ti bantum long kan chim ko tong chu mu. Le phuchimnak kha mi ni panga nan ra chim le ti ko le ti ka ruah cu Deborah nu nih a ni cu Sunday school kan cawnmi cu a cawn zong a cawn manh lo ve tlawmpal kan va ti lu lak ah khan ve pum an dik le kan tling ti nan phuchim zong kha rei ko chan cang siloma stipa hna hi sui hlah u a chung ah numi te um ca dal tuan pu saupi phuchim isi cu Le a toi tuk phunchim lo hi ve zumh tuk cang si theng lo mi hi silomi cu ca cun ve phunchim ding te hna zong kha sau dih ti ri ti mu nungei nu fapa cu ve bia hung chim ti bia chim cawn hna u si

Cang sawmli le cang thum nain ka ri lai. Johan dal le kha cang sawmthum eh, cang sawmli le cang thum ka ri lai. Cu bia a chim dih in aw thangpi in a van kawh i Lazaru ra chuak tuah tiah a ti. Mi thipa cu a kut le a ke ruak puan zual cu bua, eh, ruak puan zual bu le a mai khuh puan he khan a hung chuak Jesuh nih phuai u law kan set tiah ti mah phung te khi a kum bukin na ra chuak cu tin chuak cu mu tin chuak tin hung chuak le a hung chuak ti ka cun

zu nih sei te hna bia ṭhalo chim te hna zer te hna a si lo me im a ti man nih khan na thuam asinain Lazarus cu an nung cang caah khan Jesuh nih phui piak ti an phui piak hallelujah an phui piak a thihmi le nungmi cu ve sual tu bu in an siarem

Cangpuli cang hi nan ka rel lai. Cucaah nan rat nun ton ni in an nungtertu hna nan mihring hlun kha hrawh u. Cu mihring hlun cu pumsa duhnak hlenhmang nih a hrawh lengmang tawn ni kha si tiah ti. Nan rat nun ton ni ti mithi mi hna nih an rat i tuamnak puan kha hlawt cang ti. Atu sual na tuatter le mongmi khi si fawn cang kan ti. Cang kule cang thum kore lai. Nan lungthin le nan ruahnak kha set tharmi a si awk si. Pathian he aa lomi nan mi hrinthar kha i hruh law cucu a dingmi le a thiangmi nunning i a langmi nunnak taktak kha si ti. Sualnak tuah duhmi min hrinhlun kha naa chuahkehpimi kha Satan nih ukmi kha i phuai cang law Jesuh nih an pekmi nunnak thar ruahnak thar set tharmi kha i hrut law Pathian duhnak lei ah khan kal cang cucu Lazaruh nih ve Lazaruh a thawhter tikah a nunnak cu a si. Cucahcun ve kan nun taktak a si ahcun ve hlanlio kan nun bantukin kan siarem ti hlah seh. A numi bantukin kar hlan cang hna usih ti hi tuchun caan ah ve hrawm kan um i si. Bawipa nih kan chim khomi bu ahcun kan ca ca thluachuahnak kan pe piak ko seh. Amen.